Ajolo in i Lakwe TV kun an Ladidi Ben ki nino matin-ni dok watye wan ki Laditwu ma Richard Okalomac kunnu lok tye ma en tye ka mito wacone ma pire tek twatwal bot rwodi ma megwa me kumalo me Uganda kakany. Dong, neno ma mege tye dok en tye ka neno ni ci jami madwong ma omyero kitim. Ci ngeyo lutua, ka dong inen ladit ma tye ka ma eni tye ka neno gaa ma ka ma eno-ni, cwinye cwer iye. Ci ca okene lok mukene ka ma en ka giwaco, dwon kato gire malo manok, An ajolo in, wek dong laditti en olok lok ma mege. Apwoyo matek. Kom dano owaco ata ka en opwonyo latinne cito i poto, tim ngo? Pe lar, ngo ma tye ka kelo wac kom? Wan acolli ongo wapur ma en odero rye arye? Cam ka tye ma romo gutiya pyeradek, pyerangwen, lakwo mo romo bino ka kwalo gutiya apar nyo gutiya abic kwalo. Mano dwong ma iyubo dero ru bedo kung kung. Gang acel mogo nongo tye dero pyeraryo, igi opongo weng. Ngat obino ka kwalo cam ma golo, nga kwalo. Gemo ma pe kiryemo aye dong tye ka dwoko jami weng ruk. Kong i gulu kany, ot atogo acel nongo awobe tye ki burine gi abic. Ot otugo acel nongo anyira tye bute gi abiro. Anyira madongo gimito cito gangi gi beko. Awobe ni bene pe gimito kelo mon. Tic gi me ywero aywera ci dok mere ci obedo mot ki nge modo musomo, mato soda wa igwoko giko kenyo. Ento wuru kelo meni onyo omeni in pe imito cito ka culo wang ngo ma meni otimo ma wuru bene otimo. Ya acwil iwaco ni gin oweko ikelo mot na ikelo lacul kwo wa meni. In dek cul kwo wa meni wur bedo ki meni nyong. Pien ni muweko kiwacci woda kel dako ni en be neno ka in icito i buto wi nya pa ngatte iye yom. Wacci an bene ke nora kop woda bene nor pa ngatte mo ber. Weka wucule ba cule atir. Ento nongo lutino awobe wa weng timere nono kumeno. Kwo pa min ngat ma oculo pe, yang iyerowa kwede, wek ape kelo dako. Kwo pa min ngat ma oculo pe, ee, wuru nywaro min inyong, in bene ikel pa larok wek in bene inywa. Aco, yang wan iwacce wa kumeno. Ci dong wapimo apima wek wang akelo dako, wang akelo dako. Oh, ma nyuto kara, baba tye ka nywaro ma anywaro, an bene akelo pa kara wek anywar. Ci aryo adek nongo ikelo. Ki bene pwony dok iwac iwacce ni nongo ikelo boi pa minni, pien ni cito i kulu cito kelo. Lwok bongo en, ter tedo, timwa me ikel lakony kor omeni we. Boyi pa meni do, ibiculo mucara kuwere itu nyoma anyoma papa ner gang kenyo. Lokke dugu won gang. Pwony ma ya acwele pwonyo ki lutino gi dongo. Ento kum bedi ni meni ciwore pe, meni be otiyo, babaen mogo be oto do oweko meni, mogo meni oto oweko woro. Ee, in pe itamo en eni, ibedo calo konyi pe. Rwodi ineno kwene. Rwodi kono okwany karegi, gucak wot i kin gang calo reya. An ka yanga rwot we, wek ka awac munga. Ka yanga rwoti, abiaa ma biparo ruka calo rwot, ci ao mere gang mo keken, ci abedo mot. Ci acako nongo ngat mo apenyo, Otieno nining atyeko? Aa mere kong. Itika kita kany tye kede? Eh, apenyo peny moni, apenyo peny moni, apenyo. Peny en lamingi, ci biniang lok. Peny gin ni kin gang kenyo, biniang lok i bot lamingi, ci in rwot ibidugo i kuca, oketo miting wun i gang oto oko. Nongo ikwanye ka icito, idugo iwe i gang oto oko jonne. Wa cako neno kita wa ilok i gang. Ento wun rwot wutye wunu i opic, wutye wubedo bene i gang, pe wungeyo gin ni kin gang, Pe wungeyo peko me me kin gang, lok bino special ma kiyeko ayeka calo calo moko ma kikiyo ki keke ki ticce me kelowu ma pwote ma gwa odongo gang kwica. Ma gwane in icito i kin caro ka nenone, cet calo ka limo dano, wot wot kadi pe lim. An aromo bolo pwotoo ni an ka acito tyen i gang mo keken me Lamogi, acito adonyo me rwat ca acako ikobo ango wun kop pe wek apwoyo, ee acako penyo jami mogo, acako penyo jami mogo, acako penyo jami mogo. gwok gwok ki kodi dano akit ni en dong pe giloko ata ni gwok in pe ititte bene maber ni gwok in irwot anga gini ee pe koni gwok gilingo i wi lok pe in icito inyutte iwaci an abino ba an atye dano ma kit man co amito ka apenyu peko pa cwalo ma yung kany tye nining ma bene pe bot laloc mo ci ibiwinyo kit ma kibiyikki kwede lok wa piny wa malo in dong nongo itye i kalam Lok a kit eni pe rac. Iwe pekowa, wan oneno kuman, waneno kuman. Kin gang kany dano tye kuman. Anyira kono? Awobe kono? Lim kono tye kede? Gin ango kono? En eni weng pwony. Lutela kete kit an won gang anywalo lutyena. Ka pe apwonyogi ni dyel pire tek myero iwil i gang, latyena wungeyo? Ee, nao ka rwodi otimo patrol-le i kin gang, owengo nongo lacweli weng dyangi gipe. Ka kigolo macalo cikke, wa i dwe me abicel i mwaka nyen, wabicako wot dog gang ki dog gang. Ka wanongo dyang mo peke, wami punishment. Ci Ruti biwoto nongo dyangi weng kit ma Acwel guwilo dyang. Ci nongo pe gupwonyo Acwel me a ki i can. Kikome, kikome, kikome.
Je mukene tye ma omyero kitim calo pwod. Ci bed to neno jo onongo adugine dong dugo ber. Calo iyang kare ma onongo itimo pe otoro ka kinongo pe ikwinyo coron gangi. Ee. Cut. Ee, kimiyo macalo cwero. Ento ka dong gwok kom kare-ni ngat anongo ngom peke, ee, dok ka lok en kiketo macalo twero nongo nongo wacato ngom bed dano munge pien dyang ka kingeyo ni kibed kwede te lokke ni ngom bene kibed kwede. Ee, ento man dyang ki degi ngom bene gitye ka rwenyo. ci dong obobedo nining? Ee, kimiyi cik in ingol dyero me yenyo ngommi. Ka icato, ngol dyero pur pur wil dyang. Aya ka kigolo oda ni mwaka manyen wan adwogo i Potoro, wanong ngat acel acel owilo dyegi abic abic. Ka ipeke kwede, ibineno ngo ma gibitimo. Ci Rwot obicako dok cen ka bino ni, 'Tyen wa icit te LC munyu ka bolo Potoro, wanongi won gang iti gang ni bet. wanong jamini weng itye kedgi, ci ibicako neno dyegi wa calo cako dok ki lim, cam, dero ma kiwacci wa bicake potore mwaka manyen wanong dero dwe munyo cam tye iye weng, ce cam peke ibineno gibicito ginongo cam bik bik bik dero calo oyubo weng, ene rwodi ka gukati ki order pe time, order peke nga matimo kong wunen bot ludito mony ka kiwacci bed kany. Wa odiko, ladit, latin mony bedo wa odiko, lubo cik. Ento wan, wan ma watye lwak pa Rwot-ti, jami ma Rwot loyo wa kwede pe. Wek wan wulub Rwot, Rwot myero okel cik matek i komwa, wek wan wubed bene maber, wek i wacci acwali tye maber. Kakare.
Man aye an abango lok mere kede kumeno. Ento ka yang nua Rwot, onua aye golo order, kokumere acwali tye ki dyangi madwong ata. Kok kun biraculi dyegi pe yenye, kok kun biraculi cam i gangi wa dero kok gidwoko oda pa Rwot. En oweko cam peke pien ni ee, lagwok lagwok cam odoko gutiya, nongo dong tye ma kiyeko ma nyige. Dako bene kwalo, laco bene kwalo, latin bene kwalo, pien ni gimato kongo weng. Ci cung ki tyene, ento kadi kongo myero kigul ma cunge tye ki dino dyekal, nga obubalo. Ci anga omyero omi odani i kin gang? wek dano gulubi. Rwodi ko, rwodi ka gumiyo bene oda gukwany police gucak cito i potorogi ki police i kingi me escorting mm. ki o ite LC gicako wa wamito rwot gang te rwot rwot kweri ki rwot kweri rwot kweri nyutwa area ma in iloyo kanyo weng mm. kama dogo dong wan ocako dok cabit anyen mm. nyuke jo mano ol ki yero jo kene wun cero ka wot Putur, putur. Gibitimo ma pe gibityeko giwinyi lyet tu ongako kuja ma pe lare. Lugo ma kuja nudang owilo dyang, nudang otero dyego weng. Gitye ka kwore, aa, winyi gwar mapat. Ke nen coron, ka i- ka iwaco awaca, nudang ma otongo coron ogang. Ci ka nune rwodi ma gitye ki wic magwar ma giloko by order ma gilubo, Ci nu lok ma atye ka waco ni kono can mo tye i aculi. Kono cam bedo i dero ni kung kung kung. Mm. Man agak ki lok i gene i lakwed kany nono pe gitiyo kadi giwinyo be gilingo iye. Eh, Ento kun gene tye calo kamanda mm. pa wan lwak-ki. Mm. Lok bene in inongo ki bot laming ka wek idor ki gang. Ineno? Laryeko pe miyo iryeko lok ma konyo ento laminge twero woti gino moni ma pe nongo wii tamo ci konyi. Angeyo ni in imere, in itye ka wacone pi in, ento jo ma woko kakany ma gitye ka neni gin gingeyo ni in pe ilaming, pien ni lok ma in ibedo ka lokone bot kaka pol kare obedo lok ma konyo dano dok lok ma tero gang, lok ma tero paco. Ci en ni mono wan wamito wamedde ki man an calo an ineno tyeni pole aling alinga atye ka winyo lokki, lokki dok bedo wacci mwaka en en manyen-ni dok lokke doki Dok tye dok lok manyen keken ma an amito apwoyi iye tutwal pien ni mwaka manyen kare dong mwaka manyen ada. An pol kare ola luru lok ma mege bot okalo mac bene nongo an atye ka penyo gar mogo matitino. Ento tin atye latin kwan ma jami ma en tye ka wacone omiyo an alingo mot. Ci an amito apwo in tutwal man Lakwed TV kacel ki en man langec madit ma tye botwa kakany ma pol kare konyowa. ki kit me yabo wiwa i kit jami macon onyo kit jami ma nongo kit me tekwaro ma omyero obed kwede. Jami macon nongo te loko lok kom history ki dong ka kit me tekwaro en jami kit me tekwaro obedo gin ma jwi ma wakobi ni wadiki be pe omyero oto en ni mono jami ma nongo tye bedo pi kwowa naka naka ci dong wa o i agikine kun nongo an amiti kwo in bene tutwal pi nenowa.